Men saňa şeýleräk sowal berjek. Men şo sowaly wideo goýdum. Sekiz sany adamyň suratyny goýdum. Sekiz sany adamyňam adyny aýtdym. Geldi Käriz, Sapar Yklym, Halmyrat Soýun, Döwlet Baýgan, Allamyrat Rahym, Muhammet Düýeçi, Myrat Kurbanow kaka Hydyrow. Indi seniň gursagyňda, seniň ýüregiňde eliňi tutdan hudaýlygyň ýokarda depede seretdäni haýsysy has halal, we päkize adam, belli bir adamy saýlamaly. Belli bir adamy saýlap berseň, kim seň üçin has päkize we halal adam saýlaýda? Ot halkyň öňünde sen şu soraga jogap ber. Murat Gurbanow eger-de şu dönük bolsa ýa nädogry ogry bolsa, men şu ýakyn ýanynam bar men şu adamyň. Ol adam arassa gepläp dur. Hemmämiz erkek hemmämiz şol erkekler oty erkekleň arasynda gürrüň bar şeýlede Myrat Kurbanow ýaňky ak keçe kelle ak göz sapar bilen bir gürrüň edende şonda sorag berýär biri birine erkek bilen erkege durmuş gurmagna rugsat edilermi Türkmenistanda eger sen Türkmenistana barsaň ýa heleý bilen heleýe durmuş Many rugsat edermisiňiz? Eger Türkmenistana siz barsaňyz diýip, ikisi öz arasynda gürrüň edýär. Men şo ýutubda goýdum-da şo gürrüňi. O Myrat Kurbanow diýilýän näme? Hawa, biz Fransiýada ýaşaýar, Fransiýada şonuň ýaly düzgün bar diýýär. Indi hemmämiz erkek, dogrudanam näme erkek, ne erkek musulmançylyk diýilýän zat nirde galdy? Sen gollaýan adamyň, men saňa Timur saňa diýýän-dä. Men saňa ýa şonuň üçin sekiz sany adamyň içinden birini saýla diýdim. Sen kimi saýlajaň bilmän dursuň. Myrat Kurban diňlesene. Diňle bir mut diňle diňle indi men men gürleýän. Myrat Kurbanow diýlen adamyň bar ya nähili adamdygyny ite mälim. O ýer ýüzünde masgarasy çykdy oň. Öz aýdyp otyr dili bilen. Erkek diýlen zat erkek bir gezek tüýkürýär-ä. Tüýkülen tüýküligini hiç haçan yzyna alanok. Myrat Gurban näçe gezek aýtdy, Äý şu gezek bolmasa men efir ýapýan diýdi. Her ýer şu gezek bolmasa men ýerden çykýan diýdi. Her gezek şeý diýip gürledi. Haçan durdy sözünde? Haçan durdy? Hany ho bir başdan aýak alaly iki müň on dokuzynjy ýyldan. Adam maşyna näçe başda müň dollar diýdi, soň ýedi ýüz dollar diýdi, soň bäş ýüz dollar diýdi, soň ýüz dollar diýdi. Ondan soňunda sorag berilende nirden aljak şony diýende men ýurda baranda ýurduň içinde bankdan aljak diýýär. Ol kellesi işlemeýärä ol adam kellesi kelle diýilen zat ýok. Tupoý adam. Özüň üns ber şol psih bolnoý şo baryp ýatan bara. Erkek bolýan bolsa gelsin şu ýerik Myrat Kurbanow. Men şoňa ýekeje sorag berjek. Jogap berip bilmeýär hiçem. Türkiýede näçe sany raýat ýogaldy, arak içip ýogaldy diýdiňiz. Dogry dälmi? Baý jar çekip aýtdyňyz, jar çekip gürlediňiz. Hemme kim gürledi, Muhammet düýeçi, Ak Welsapar, ol, bul hemme kim gürledi. Hany şo raýatlar üçin ýekeje gezek metjide baryp, aýat okadyp, bir ýekeje biriňiz sadaka berdiňizmi şolar üçin? Ýekeje biriňem bereňzä. A Myrat Kurbanow diýlen näme Fransiýada metjit ýokmy? O tyr-tyr edip ekranyň bärsinde gürleýär, Aý aýroporda çykyň diýip. Näme üçin özi Fransiýanyň aýroportyna çykanak? Ýa näme üçin özi Şo ýerde Fransiýada oturtdyk eline plakat alyp, Fransiýanyň we şo türkmen ilçihanasymy, nämesimi, şoňa baryp çykanok. Özi dili bilen aýtdy, Türkiýeden meni deport etdiler diýdi, eýleki-beýleki ýurda barsam diýdi, meni diýdi, ýaňky terrorizm etdiler diýdi, ýene näme etdiler diýdi. Ilki bilen bir gollaýan adam, bir yzyna düşýän adamyň geçen geçmişi, taryhy bilen gyzyklan. O Myrat Kurbanow diýlen adamyň, ýadyňyza düşýänbolsa, näçe ýyl mundan öň, togsan näçenji ýylda Gazagystanda un äkelip, türkmen halkyny zaýalap, atrabit eden adam. Türkmen halkyny atrabit eden adam, ol idilli adam bolmaýar hiç haçan. Her bir zadyň subutnamasyna çeli bar. Näme üçin naprimer özüňizden sorag beriň näme kakamra hydyrow bilen ikisi äpi jüýjedä jigi doganda ikisi baý bir birini öwýädilerä indi görseň itden beter tom jeri ýalak bolup otyrlar biri biriňiziň götüňizi açýaňyz bir zat bolsa bagyşlaň welin bara şoň üçin siz döwlete diýlen zada wapşe ynam ýok o ýugurmadyk çemçe ýalak bolup o gazagystan barada gürläp ber bir görseň Bir bolsa Owganystan barada gürläp ýör. O eýesi ýok pişik ýalak bolup aýlap ýör-ow. Suwa siýen it ýalak bolup bar her ýerde gürjügüjik ýalak üýrýär ol-ow. Gaýta diňe bar siziň derdiňizden näme diýen adamlar güne ýandy. Näme diýen adamlaryň bilen enesi atasy göz ýaş dökdi. O kim günäkär? Şu döwetde haramzada günäkär. Myrat Kurbanowyň sekretini gepi bardyr. Ýadyňdamy şu? Kim? Kim?
Şony goýsam häzir bar ýa, Timur, Timur barada aýdylan gepler bar, şony goýaýynmy ýa? Gerekgär.
Maňa iberiň, maňa iberiň, wah ony ýatyl iberiň. Ony ýatyl aýt ýigit ýeme diýen zat ýok men. Men bolsa gözüm ýumukdyr o, hawa. Ol bolsa men aýagyma şunaky basyp ýörler, hawa. Näme üçin ony ýatyl aýt aýdaňyz onda?